Hemme salam. Gyzykly TV kanalynda sizi hoş gördük. Biziň kanalymyzdan uzaklaşma. Gyzykly TV kanalynda siz dünýä täsinlikleri we habarlary bilen tanyş bolup bilersiňiz. Wideoda like basyp kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Öňde size has-da gyzykly wideolar garaşýar. Bu wideomyzda bolsa siz ykjamlygy bilen dünýäde birinjiligi eýeleýän awtomobil bolan Toyota-nyň taryhy bilen tanyş bolup bilersiňiz. Dünýäniň iň köp awtoulag öndürýän kompaniýalarynyň biri bolan Toyota her ýylda bäş-on million ulag öndürýär. Ýapon brendi birnäçe ýyldan bäri Germaniýanyň Volkswagen kompaniýasy bilen birinji we ikinji orny gezekli-gezegine diýen ýaly paýlaşýarlar. Käbir awtoulag brendi diňe bir belli bir sebitde has köp satylýan bolsa, Toyota ulagynyň gözi ilmeýän ýurdy ýok diýen ýaly. Eýsem bu kompaniýa haçan esaslandyryldyka? Geliň, awtoulag brendiniň taryhyna gysgaça göz aýlalyň. Toyota Automatic Loom Work kärhanasynyň ýolbaşçysy Sakiçi Toyota bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylda Toyota Model G atly awtomatik tikin maşynynyň önümçiligini ýola goýýar. Şol döwürde Ýaponiýanyň daşarky söwdasynda ýüpek uly orun eýeläpdir. Ýüpek önümçiligi ýurtda iň girdejili pudak bolup, ýüplük egirýän, dokaýan maşynlar daşary ýurtdan, esasan Angliýadan getirilipdir. Ýüpek dokaýan maşyny öndürmek üçin köp wagtlap kelle döwen Toyota bir müň sekiz ýüz togsan ýedinji ýylda öz ýasan ilkinji tikin maşynynyň patentini alypdyr. Netijede, Işewür elýeter bahaly tikin maşynlaryny köpçülikleýin öndürip başlaýar. Soňlugy bilen öz harytlaryny Ýewropa ýurtlaryna hem eksport edipdir. Sakiçi Toyota bu başlangyjy bilen öz ýurdunyň önümleriniň Ýewropanyň önümleri bilen diňe bir bäsleşmegi däl-de, eýsem olardan ozup hem biljegini subut edipdir. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda Sakiçi Toyota tikin maşynynyň patentini Plaid Brothers atly ilkinji kompaniýasyna ýüz müň funt sterlinge satyp, şol pula hem awtomobil öndürmegi ýüregine düwýär. Awtoulag kärhanasy gurlan hem bolsa, ol ilkinji awtomobili görmäge ýetişmändir. Bir müň dokuz ýüz otuz üçünji ýylda ilkinji awtomobili Model A bir konweýerden çykanda, ol aradan çykypdyr. Ondan soň kompaniýa ogly Kiiçiro Toýoda ýolbaşçylyk edýär. Gysga wagtda Toyota kompaniýasy dünýä belli awtomobil brendine öwrülýär. Şol döwürde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň öňdebaryjy General Motors we Ford awtomobil öndürijileri dünýäde iň meşhur brendler bolupdyr. Kichire Toyoda bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýylda Toyota Motor Company Ltd. kompaniýasyny esaslandyrýar. Uzak wagt geçmänkä ýurduň hökümeti üç müň sany ýük awtomobilini satyn alýar. Bu sargyt kärhana üçin uly goldaw bolupdyr. Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýylda öndürilip başlanan AA modeli kompaniýanyň iň meşhur modelleriniň birine öwrülýär. Geçen asyryň ortalarynda kompaniýa ykdysady taýdan kynçylyk çekýär. Şol ýagdaýda kiçi we Toyota öz ýerine Taiti Uno atly dostuny belleýär. Ol ugur tapyjy bolupdyr. Daichi marketlerde müşderileriň satyn alýan harytlaryna üns beripdir. Netijede, adamlaryň gerekli zadyny diňe zerur wagtda alýandygyna göz ýetiripdir. Bu bolsa oňa kärhananyň ýörelgesini kesgitlemäge mümkinçilik beripdir, wagtynda we ýerinde. Bu şygara esaslanan Daichi kompaniýanyň işçileriniň sanyny azaldyp, önümi we işçi güýjüni tygşytlamaga üns beripdir. Kompaniýa hiç wagt has köp maşyn öndürip, ony ammarlarda basyp goýmandyr. Hatda beýleki kompaniýalar ýaly ammar hem gurmandyr. Tygşytly önümçilik ýörelgesini dowam etdiripdir. Bir müň dokuz ýüz elli birinji ýylda kompaniýa ýolsuz ýerde ýöreýän Land Cruiser modelini öndürýär. Bir müň dokuz ýüz elli ýedinji ýylda öndürilen Crown modeli amerikan bazaryna satylýar. Şondan soňra Toyota gysga döwrüň içinde bütin dünýä tanalmaga başlanýar. Amerikan awtokonsernleri ilkibada Toyota kän bir üns bermeýärler. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýyla çenli Toyota Amerikan Birleşen Ştatlarynyň bazarynda üç ýüz ýigrimi ýedi müň awtomobil satýar. Şondan soňra Amerikanyň kärhanalary Toyota-nyň esasy bäsdeşleriniň birine öwrülmegine göz ýetirýärler. Toyota ulaglary ykjamlygy, ygtybarlylygy we arzan bahasy bilen müşderileriň göwnünden turýar. Toyota 60-njy ýyllaryň başynda Ýewropa bazarynda özüniň publika modeli bilen tanalyp başlaýar. Bu ulag ýangyç tygşytlylygy, we bahasynyň elýeterligi bilen günbatarlylaryň iň halaýan ulaglarynyň birine öwrülýär. Bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda Corolla-nyň ilkinji nusgasyny tanyşdyran Toyota şol ýyl Hino, bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda Daihatsu awtomobil kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyga ýol goýýar. Bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýylda kompaniýa on millionynjy awtomobilini öndürýär. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda hem ilkinji öňden çekişli awtomobilini Terkeli öndürip başlaýar. Kompaniýa bir müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýylda ýigrimi million, bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda otuz million, bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda elli million we bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyla çenli bolsa ýüz million awtomobil öndürýär. Bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylda meşhur Camry modeliniň ilkinji nusgasy peýda bolýar. Bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda Toyota Motor Corporation Volkswagen bilen şertnama baglanyşyp, Germaniýa üçin pikap awtomobilleriniň önümçiligini ýola goýýar. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda Lexus atly brendini döredýär. Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllaryň ahyrlarynda ilkinji gibrid awtomobili, Toyota Prius konweýerden çykýar. Awtomobil önümçiliginde ol ilkinji gezek dowamly öndüren elektromobili boldy. 2007-nji ýylda Toyota 77 ýyldan bäri awtoulag önümçiliginde dünýäde birinji bolup gelýän General Motors-dan ozdurmagy başardy. Toyota kompaniýasy häzirki wagtda her bäş sekuntda bir awtomobil öndürýär. Ýer ýüzünde Toyota-nyň üç ýüz kyrk müňden gowrak işgäri Altmyş dokuz sany zawody bar. Toyota bir ýüz kyrkdan gowrak ýurtda satylýar. Togsanjy ýyllardaky öndürilen Toyotalaryň segsen göterimi häzir hem ýollarda hereket edýär. Şunuň bilen biziň habarlarymyz soňuna ýetdi. Eger göwnüňize ýaran bolsa laýk basyp agza bolmagy unutmaň. Eger şeýtseňiz ähli eden azaplarymyzyň ýerine düşdügi bolar. Entek siziň öňüňizde mundan-da gyzykly wideolar garaşýar. Kommentariýada öz halaýan awtoulagyňyzyň görnüşini galdyryň hem-de näme üçin bu awtoulagy söýýänligiňizi. Hem gowy görýänligiňiziň sebäbini hem ýazyp galdyryň. Üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.